ברוקליין מעסעטשוסעטס, ווי אויך אויף דער אינטערנעץ יידיש וואויס דאט קאם און דורך פאדקעסט אונטערן נאמען The Yiddish Voice. די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף יידיש

און האט הנאה.
איזרעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען פאר בר מצוות און פאר'ן דאוונען, ווי אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס

א פרייליכן פורים אייך אלע. מיר פרעזענטירן היינט אן אינטערוויו מיט מייק בורשטיין, און מיר וועלן ארומרעדן דעם לעצטנס ארויסגעגעבענעם מגילה סייקל, מגילה ציקל, וואס עס האט געהאט זיין פרעמיערע פארגאנגענעם זונטאג דעם איין און צוואנציגסטן פעברואר. אין צוזאמענהאנג מיט פורים און כמעט אלע יארן פון זיין עקזיסטענץ האט דאס אידישע קול זייער גערן געשפילט די וואונדערליכע מוזיק פונעם שלאגער מיוזיקל פון די זעכציגער יארן די מגילה פון איציק מאנגער באזירט אויפן בוך מגילה לידער געשריבן פון איציק מאנגער. דאס בוך איז א שפילעוודיג אנאכראניסטיש נוסח סיי פון מגילת אסתר סיי פונעם טראדיציאנעלן פורים שפיל. סבוך איז ארויסגעגעבן אין נײַנצן הונדערט זעקס און דרײַסיק אין ווארשע. אינעם שלאגער מיוזיקל אין די זעכציגער יארן האט זיך באטייליגט מייק אין דער אימפאזאנטער ראלע פון פאסטער גאסע, דער שניידער יונג, ווי אויך דער נאראטאר, און די מוזיק, געשריבן פון דובי סעלצער, איז געווען וואונדערליך שיין. צום גליק האט מען ארויסגעגעבן די מוזיק אויף אלבומען וואס מיר שפילן כמעט ביי אלע פורימ'ס, ווי געזאגט, עד היום. דאס יאר האבן מיר א שטיקל פורים מתנה געקראגן. שיין בעיקער, עקזעקוטיוו דירעקטאר פונעם אידישן קולטור קאנגרעס, האט פראדוצירט א נייעם נוסח פון די מגילה לידער. מייק בורשטיין האט געמאכט די אדאפטירונג פון פאר די היינטיגע באדינגונגען פון דער מגיפה תקופה, אז עס זאל זיין צום זען ווי א שטראם, הייסט עס אויף יוטיוב, אן קיין שום פיזישן קאנטאקט צווישן מענטשן. בורשטיין אליין האט א לאנגע און טיפע פארבינדונג מיטן מאטעריאל פון מאנגער'ס מגילה לידער, און מיט מאנגער'ן אליין, ווי איר וועט זיך מסתמא אליין איבערגעצייגן ווען איר וועט הערן אונזער לענגערן שמועס מיט אים. פאר ווייטערדיגע אינפארמאציע און צו זען דעם שטראם, ווענדט זיך צום קולטור קאנגרעס'ס וועבזייט, Congress for Jewish Culture דאט ארג. מיר פונעם אידישן קול האבן גערעדט מיט מייק בורשטיין נעכטן דעם דרײַ און צוואַנציק פעברואר אויף זום. עס האבן זיך באטייליגט אונזערע טייערע מיט אנפירער פונעם פראגראם דאס אידישע קול שלום בענפעלד פראפעסאר פון געשיכטע און דוד בראון דער באקאנטער אידיש געלערנטער. אונזער שמועס איז געווען א לענגערער און דערפאר וועט איר הערן דעם ערשטן טייל היינט אווענט און דעם צווייטן טייל איבער אכט טאג. מיר וועלן האבן אביסל צייט ביים ענדע פון פראגראם צו הערן אן אנאנס פון קאליע בארדולין און צו הערן פאסיגע אידיש מוזיק. איידער מיר פאנגען אן מיטן אינטערוויו, הערט צוערשט א קורצן אויסצוג פון א סצענע מיט מייק בורשטיין אין די ראלע פון נאראטאר און אחשורוש, און מיט אבי האפמאן ווי המן הרשע. האט הנאה.

זאָגט דער מלך שיכּור, די אױגן פֿול מיט טרערן. די מלכּה װאַשט און שײַנט, װי דער ליכטיקער מאָרגן-שטערן. צװײ צעפּ ביז די קני, און אַ לײב װײַס װי שנײ, און אױגן עס אַ פּאָר, כאָטש גײ-אױס נאָר זע. שמייכלט המן כיטרע. פוטע קעניג דו מיין, לאז די מלכה קומען א נאקעטע צו גיין, וועלן די אלע שררות, די הויך געשטעלטע פארשוינען, זעהן איר שעהנהייט און גאפן און שטוינען.
זאגט דער מלך שיקער. און דאס איז מיין באגער, די מלכה זאל תיכף קומען א נאקעטע אהער. אקעי, מאך ווען דו ווילסט, איך בין גרייט. איך וויל בעטן שלום זאל אנהייבן, שלום האט ערשט געזען אייער אייער שטיק, אייער פאנטאסטישע פיעסע אויף יוטוב, און ער איז געווען דער וואס האט זיך באקענט מיט מאנגער'ס מגילה דער ערשטער, איז שלום? נו, פאנטאסטיש איז טאקע דאס ווארט, דאס איז אן אויסנאם, אזא אידישע מאמענט, מיט אזויפיל טאלאנט, אדער נישט די אקטיארן פארשטייט זיך און מאנגא'ס לידער פארשטייט זיך אבער אויך דער רעזשיסאר, און יא, און ס'איז געווען פשוט א מחיה אויף דעם צו קוקן, אבער איך ווייס אז דאס איז א לאנגע מעשה, דיין פארבינדונג מיט מאנגא'ס מגילה לידער, ווייל איך ווייס איך געדענק ווי ס'איז געווען זייער פאפולער די רעקארדירונג וואס מ'האט געמאכט עס דוכט זיך אין די זעכציגער יארן פון דער בורשטין משפחה און מאנגער'ס מגילה לידער אזוי אז ס'איז א משפחה טראדיציע פון א פסח כבוד און ליליען לוקס, איך געדענק זיי זייער גוט, געזען א חתונה אין שטעטל מיט יארן און יארן צוריק און אוודאי הנאה געהאט. אזוי אז נו, איך האב אפאר פראגעס פאר דיר. ערשטנס, דאס איז געווען וואס מען רופט א ווירטועלע אויפפירונג, נישט פאר קיין לעבעדיגן עולם, און עס מאכט עס שווערער צו שפילן די אלע ראלעס אדער ניין?
קודם כל בין איך זייער צופרידן אז מיר קענען זיך אדורך רעדן אויף מאמע לשון מיט אונז אלע, און דער ענטפער איז ווי מונגער זאגט אין די מגילה, עס מאכט עס אי גרינגער אי שווערער, דאָס איינזאַמע וואָגלען אין וועג, דאָס איז וואָס סטריגאָסי זאָגט, דאָס איז, דאָס איז געווען אי גרינגער אי שווערער, ווייל די אָריגינעלע אידעע איז געקומען פֿון שעין בעקער, פֿון דעם קאָנגרעס. מיר האָבן פֿריִער צוזאַמען אויפגעפירט דעם דיבוק און דאס איז געווען אן עקספערימענט דאס צו מאכן אויף ווירטואלי ווי מען זאגט אויף זום, ליידער ס'איז שוין א יאר צייט וואס מען קען נישט אויפטרעטן צוזאמען, מען קען נישט לעבעדיג לעבעדיג אויפטרעטן, און דער געדאנק איז געקומען נאך דעם דיבוק, אפשר קענען מיר אויפפירן נאך אזא זום פראדאקשן אין די מגילה. איך האב אים באלד געזאגט אז ס'איז א וואונדערבארער געדאנק, אבער די מגילה פון איציק וואנגעל ווי מען האט עס אויפגעפירט אין נײַנצן פֿינף און זעכציק אין ישראל, און דאס האט טאקע געמאכט אן א רעוואלוציע ווי אקעגן אידיש אין ישראל ווייל ביז ביז די מגילה ווייסטו דאך אליין איז האט מען געקוקט אויף אידיש אין נישט אזא וואונדערבארע אופן די אונזערע מנהיגים האבן געוואלט עברית זאל ווערן די אפיציעלע שפראך אין יידיש איז געווען דער שטיף קינד, מ'האט מורא געהאט יידיש זאל איבערנעמען, אין נײַנצן פֿינף און זעכציק האט מען אויפגעפירט און דווקא צברה'ס וואס האבן באשלאסן אז מ'קען מאנגא נישט איבערזעצן אויף עברית, ס'איז נישט מעגליך. אויפצופירן די מגילה אויף אידיש און מאכן א מוזיקאלישע אויפנאמע פון די מגילה, דובי זעלצער, דוב זעלצער, האט געשריבן די מוזיק, און ס'איז געווען אזא סוקסעס וואס ביזן היינטיגן טאג זאגט מען אז דאס האט פאראנדערט, פאראנדערשט, די אויפנאמע פון אידיש אין ישראל. און מיין משפחה, מיין טאטע, מיין מאמע און איך, זענען געפארן מיט די מגילה איבער די גאנצע וועלט, איז געקומען קיין בראדוועי אין נײַנצן נײַן און זעכציק, און אין ישראל האבן מיר עס אויפגעפירט מיט נארעישאן פון חיים חפר, דער גרויסער העברעאישער דיכטער פאעט,

לאמיר עס רופן נאראציע. אין ניו יארק ווען עס איז אריינגעקומען קיין בראדוועי האט מען עס געדארפט האבן אויף ענגליש, און צו אונזער מזל איז געווען א וואונדערבארע אידישע פאעט דזשאו דאריען, ער איז בארימט געווארן פאר די ליריקס פון מען אוו לאמאנטשא. און ער איז געווען א יידישיסט און ער האט געשריבן ענגלישע נערעישן איז צו און צו האב איך האב איך באשלאסן אז די מגילה ווי מען האט עס אויפגעפירט אלס א מוזיקאלישע אויפפירונג איז נישט איז נישט געווען מעגליך זום איז זייער זייער שווער ווייל יעדער איינער זיצט ביי זיך אינדערהיים און מען האט נישט דעם מאסשטאב און דאס געלט אריינצוגיין אין א סטודיאו און אויפנעמען די מוזיק און די ארטיסטן זאלן אויך קענען אריינגיין אין סטודיאו, ס'איז נישט געווען מעגליך אלס א מוזיקע אויפירונג אבער כ'האב געזאגט שיין פארוואס זאלן מיר נישט נעמען צוריק גיין צום אריגינאל צו די אידישע פאעמעס מגילה איציק מאנגער'ס מגילה לידער און לאמיר פרובירן דאס אויפצובויען אלס א זום אויפפירונג, און ס'האט זיך אנגעפאנגען זייער באשיידן, ווייל מיר האבן געמיינט אפשר וועל מען נאר בעטן די ארטיסטן יעדער איינער ביי זיך אינדערהיים זאל מיטנעמען מיטטיילן זיך אין דעם זום, יעדער איינער אין זיין קעסטעלע, אזוי ווי מיר מיר זענען יעצט אויף דעם זום וואס מיר זענען יעצט באטייליגן זיך, אבער צוביסלעך האב איך פארשטאנען אז איך וויל דאס דארף זיין מער, אויב מיר וועלן עס אויב מיר מאכן שוין מאנגערס מגילה דארף מען עס מאכן אז ס'זאל נישט נאר גוט זיין צום אויער נאר אויך צו די אויגן, און אזוי צוביסלעך האבן מיר אנגעפאנגען צו ארבעטן מיט א וואונדערבארער טעקנישאן און א מוזיקער, אורי, וואס האט, איך גיב אים דעם גאנצן קרעדיט, אלע אידעעס וואס איך האב געהאט האט ער אויסגעפירט צום ביישפיל יעדער איינער פון, קודם כל האב איך געהאט מזל מיט די ארטיסטן וואס איך האב געבעטן זיי זאלן מיטטיילן זיך, וואונדערבארע ארטיסטן, איך האב באשלאסן אז מיר זאלן נוצן דעם וואלינער דיאלעקט פאר אונזער מגילה, די אריגינעלע מגילה פון איציק וואנגער אין ישראל איז געווען מיט א ליטווישן ליטערארישן דיאלעקט, אבער איך האב באשלאסן צו נוצן דעם דיאלעקט וואס מ'האט אלעמאל גענוצט אין אידישן טעאטער ביי אונז ווען איך בין אויפגעצויגן אין אידישן טעאטער, אין פאפולערן אידישן טעאטער האט מען אלע האט מען גערעדט מיט דעם וואלינער דיאלעקט, איז קודם כל די ארטיסטן און איך בין זייער דאנקבאר זענען וואונדערבאר געווען, און צווייטנס די טעכנישע זייט.
אורי שרעטער.
אנטשולדיגט?
אורי שרעטער.
אורי שרעטער, אנטשולדיג, יא, אורי שרעטער, ער האט אויך קאמפאזירט מוזיק, מוזיקאלישע באגלייטונגען, איך האב באשלאסן צום ביישפיל אז יעדער איינע פון די כאראקטערע זאל האבן זיין זיין אייגענע קאליר, בעקראונד קאלער, און דאס האט געדארפט זיין ווירטואל בעקראונדס, און דאס איז געווען גאנץ שווער אז יעדער איינער זאל קענען ביי זיך אינדערהיים אויף יעדן אויף זייער קאמפיוטער קריגן די ווירטואל בעקראונדס, און דאס איז דאס איז געווען א א טשעלענדזש אבער א ציל און מ'האט עס דורכגעפירט אז צום ביישפיל אסתר די גרינע מציאה האב איך באשלאסן איר קאליר דארף זיין גרין, די מלך דארף זיין פורפל ווייל ער איז א מלך, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער אז יעדער איינער האט זיך געהאט זיין קאליר, יעדער איינער האט געהאט א שטיקעלע מוזיקה מוזיק. וואס האט באדייטעט זיין כאראקטער, און דאס איז אלס א דאנק אורי, מיר האבן אויך געהאט וואס הייסט פעיפער קאטס וואס האט אויך אביסל באשיינט די סצענע. איך מוז געבן קרעדיט א מיין חבר אדם ווייטמאן פאר די שיינע פאפיר שניטן. זייער פארשטענדליך. איז איך מוז זאגן אז מען זאגט אלעמאל אז אלעס איז אין די דיטעילס, און צוביסלעך צוביסלעך די אלע קליינע דיטעילס האבן אויפגעפירט א אזא וואונדערבארע קאמפליט א גאנצע קאמפליט פראדאקשען און איך קריג פון מענטשן איבער די גאנצע וועלט יעצט אזעלכע וואונדערבארע קאמפלימענטן, אויך די ענגלישע דזשאו דאריען נארעישן וואס איך האב באשלאסן יעדעס מאל צו באנוצן, דאס גיבט צו אזויפיל, און אויך שעין בעיקער האט האט געשריבן, די קלאוזד קעפשאנס אז ווער ס'האט געוואלט און ווער ס'וויל קען אויך ליינען דאס ענגלישע קלאוזד קעפשאנס, און איך ווייס שלום האסט געוואלט זאגן עפעס וועגן דעם, און ס'איז ארויסגעקומען זונטאג דעם איין און צוואנציגסטן, און ס'איז געבליבן אויף יוטוב אזוי אז ווער ס'וויל נאך זעהן, ווער ס'האט נישט געהאט די געלעגנהייט צו זעהן די מגילה, אונזער מגילה, איך לאד אייך איין איר זאלט גיין אויפן יוטוב און דאס אויך, איך בעט אייך איר זאלט אויך דערציילן אייערע פריינט אז מענטשן זאלן קענען הנאה האבן פון אונזער מגילה. דאס איז א לאנגע ענטפער צו אייערע קורצע פראגע. נו, איך וויל טאקע זאגן וועגן די אונטערטיטלען אז זיי זענען געלונגענע. איך בין געווארן א מבין אויף אונטערטיטלען און איך ווייס אז מען קען קאליע מאכן א אידישן פילם מיט די אונטערטיטלען אליין, אבער דאס מאל איז. יא, שיין בעקער וועט ניט קאליע מאכן. איך וויל זאגן אז די ענגלישע נאראציע, די גראמען די פורים גראמען אויף ענגליש, די איבערזעצונג איז געווען א גאלדענע, יא. איך האב צום ערשטן מאל אין לעבן געפילט אז איך הער מאנגערן דורך ענגליש, און מאנגער איז דאך אזוי ספעציפיש אידיש, אבער דא האב איך אים טאקע געהערט אויף ענגליש אויך, ס'האט ניט געשאדט. דאס איז דזשאו דאריען, מיר האבן, יא, צום אנפאנג האב איך נישט געגלויבט אז איך וועל קענען אינז געפינען, ווען מיר רעדן פון נײַנצן נײַן און זעכציק און אויף די אויפנאמע אויף די פליטן, די אויפנאמעס וואס מען האט געמאכט דאן, סי בי עס האט ארויסגעגעבן א פליטה פון די מגילה, איז דארט איז דא אפאר פון דזשאו דאריען'ס אינטראדאקשענס, אבער די גאנצע מגילה וואס ער האט געשריבן אלע אינטראדאקשענס האבן מיר נישט געפונען. מען האט נישט געקענט געפינען אין איך האב באשלאסן אפשר זאל איך שרייבן אפאר ווערטער אויף ענגליש וואס עס זאל אריינפירן יעדע פאעמע אבער צו אונזער און דאס איז ס'איז געווען באשערט איך גלויב אז אז עפעס איז באשערט איז פון אנפאנג ביזן סוף, מיר האבן געפונען אז אין דייטשלאנד האט מען ארויסגעגעבן אן עדיציע פון איציק מאנגער'ס מגילה לידער צוזאמען מיט דזשאו דאריען'ס ענגלישע נערעישן, ס'איז א בוך וואס מיר האבן געפונען, אפשר קענט איר דאס, און צו אונזער מזל איז דארט געוועזן אלע

צו מאנגערס ספעציעלע ווערטער. אבסאלוט אבסאלוט מסכים יא. א
אויסערגעווענליך געלונגען, און איך וויל אויך זאגן אז די קאסטיומען, דאס הייסט די קליינע ברעקלעך קאסטיומען, זענען אויך זייער געלונגען, המן מיטן המן טאש היטל, און אחשורוש מיט די רויטע נאז און אזוי ווייטער, די אלע פונקט ווי די מוזיק האט עס געגעבן יעדן פון די כאראקטערן א געוויסן טעם און דאס האט צונומען אין פלאץ פון אמת'ע קאסטיומען, ס'איז דאס איז אויך געווען געלונגען. ס'איז געווען קליינע קליינע זאכעלעך אבער ס'איז געווען אין דעם טעם פון א פירעם שפיל פון א פורים שפיל ווייל די פורים שפילערס ווען מ'האט ווען מ'האט אויפגעפירט א פורים שפיל איז דאס וואס דאס איז דאס האבן זיי געהאט זיי האבן געהאט א נאז מיט א בערדל מיט א היטל און דאס איז געווען אין דעם

אבער וואס ער האט אויף געטוהן אוועקשטעלענדיג אריינשטעלענדיג די היסטארישע כאראקטערס פון די מגילה אין א אין שניידער געזעלן אין א שניידעריי אין א קליין פויליש שטעטל איז דאס איז געניאל און דאס האט דאס האט גערעדט צום פאלק צום אידישן פאלק ווען ס'איז ארויסגעקומען, און און ס'רעדט נאך צו אונז היינט. יא, און עס איז פארשטייט זיך אלע זיינע חומש לידער, נישט בלויז די מגילה. שלום, איך האף אז די די דאס קומענדיגע, ווייל ס'איז, כ'האב שוין געהאט אביסל א א טעם פון דעם איז איך גלויב און איך האף אפשר די קומענדיגע זאל זיין די חומש לידער פון מאנגעל מיר זאלן קענען דאס זעלבע אויפטוהן מיט די חומש לידער דאס איז יעצט מיין געדאנק. דאס וואלט געווען געניאל, יא איך האב אפילו געטראכט מען וואלט עס דאך געקענט טון און אויך פונקט ווי די מגילה וואס מיר קענען ווער מיר ווייסן ווער ס'איז אחשורוש, מיר ווייסן ווער ס'איז המן און מרדכי, מיר ווייסן ווער ס'איז יעקב און ווער ס'איז אברהם און ווער ס'איז שרה און אזוי ווייטער, אזוי עס וועט האבן דעם זעלבן טעם, פארשטייט זיך אויף אן אנדער אופן. נו איך פארלאז זיך אויף דיר אז מיר וועט עס מאכן גוט און וועט עס מאכן און עס זאל זיין אויפן וואלינער אקצענט. איך בין מסכים אדרבה אז עס פאסט זיך צו די מגילה די וואלינער אקצענט וואס איז מער ווייניגער נייטראל, עס איז נישט קיין ליטוויש און עס איז נישט פאטעמאמע און עס איז נישט גיי און שטיי, עס איז ערגעץ אינמיטן און ס'האט א געוויסע.
אנטשולדיגט, איך וויל איר זאלט באמערקן אז איך האב געלאזט אבי האפמאן ער זאל אביסל נוצן דעם גאליציאנער דיאלעקט פאר המן, כ'האב באשלאסן אז המן הרשע קען זיין א גאליציאנער. איך וויל נישט זאגן אז גאליציאנער זענען זענען אויסוואורפס, אבער ס'איז אביסל קאמישער האבן באשלאסן המן קען זיין אביסל אנדערש ווייל ער איז דאך פארט נישט קיין איד און ער קען רעדן אביסל גאליציאניש. איך מיין ס'איז גאנץ קלאר אז מאנגער אליין האט געוואלט אז דאס פוילישע אידיש זאל אביסל זיין פארטראטן אין די מגילה לידער, דאס איז גאנץ קלאר, אזוי אז ס'איז געווען פונקט אויפן ארט, די אלע פרטים האבן זיך געלאזט פילן און זענען געווען פונקט אויפן ארט.
איך בין מסכים. און איר ווייסט דאך אז איך האב געהאט דעם גרויסן גליק און מזל און כבוד ווען אין נײַנצן פֿינף און זעכציק ווען מיר האבן אויפגעפירט די מגילה, אין מאנגער איז שוין כמעט געווען פארגעסן אין מיר האבן אים געבראכט קיין ישראל אין ער איז געקומען צו די פארשטעלונג אין ער איז ארויף געקומען אויף די בינע אין מיר האבן אים באגלייט פאר אפאר וואכן געניא זיין ווייב איז אויך געקומען מיט אים געניא מאנגער אין איך האב געפילט אז ער האט צו מיר געהאט אביסל א ספעציעלע ווי זאל איך זאגן א ספעציעלע געפיל, ווייל איך גלויב אז מאנגער האט פאר סטריגאסין געשריבן אלס אוטאביאגראפיש, איך דענק אז פאר סטריגאסי איז מאנגער, און איך האב, איך בין געווען זיין פאסטריגאסער, איך בין געווען דאן פֿיר און צוואַנציק, ווי אלט בין איך געווען, נעה, צוואנציג יאר אלט, איז ער האט, ער האט צו מיר געהאט א ספעציעלע צוגאנג, און דאס איז. איר זייט געווען זיין אלטער עגא? יא, יא, און, און איך געדענק מיר פלעגן גיין אין די גאס, ער איז שוין געווען גאנץ שוואך, מיט א מיט א שטעקן אין די האנט, און מיר, איך פלעג אים האלטן די האנט, איז ס'געווען, און דאס האט אים אויפגעלעבט, ווייל מיטאמאל איז ער געווארן א העלד אין ישראל, אלע האבן שוין געוויסט ווער איציק מאנגער איז, דאס האט אים געגעבן א נייע, א נייע, א נייע, א ניו לייף. א ניו ליס אן לייף. א קורצע ניו לייף אבער א ניו לייף. און דער מאנגא דער מאנגא פריז האט ער אליין באקומען. און מיין טאטע מיין טאטע האט געקריגן אויך דעם מאנגא פריז. דאס האט שלום ראזענפעלד האט עליו השלום האט דעם מאנגא פריז אנגעפאנגען און איך גלויב אז דער ערשטער איז געווען מאנגער און דער צווייטער איז געווען מיין טאטע האט געקריגן דעם מאנגער פיס, און איך דערמאן זיך כ'האב געזאגט יעצט ער איז געגאנגען אים אין דעם האנט דעם שטעקן פון איינע פון מאנגער'ס וואונדערבארע פאעמעס איז כ'האב זיך יארן לאנג געוואלגערט אין דער פרעמד, איצט גיי איך זיך וואלגערן ביי זיך אינדערהיים מיט אין דעם האנט דעם שטעקן, ווי קען איך זיין אן דעם? מאנגער איז מאנגער, וואס קען מען זאגן?
מאנגער איז מאנגער. איך געדענק מיט א עטליכע יאר פריער, אין נײַנצן איין און זעכציק, איז ער, ווי איך האב דיר געזאגט, איז ער געקומען צו קיין הארווארד צו גאסט, און מען האט אן אוונט פאר אים אין הילל געפראוועט, און איך בין געווען פון די געציילטע. וואס זענען געווען אין דעם עולם, ס'איז געווען א קליינער עולם, מען איז געזעסן, ער האט געטרונקען, און דערציילט אז מ'האט נאך דעם מלחמה האבן די פאליאק, אדער די פוילישע רעגירונג אים פארבעטן צו קומען צוריק קיין ווארשע, מ'האט אים געבן א דירה און אזוי ווייטער, האט ער געזאגט גיט מיר א מיליאן פוילישע אידן. האב איך פארשטאנען דאס איז א פארלוירענער מענטש, און מיט פיר יאר שפעטער איז ער אהיים געקומען, און דאס איז א דאנק אייך די בורשטין משפחה, דאס איז אזא גרויסער אויפטו. א מאנגאו און אויך פאר אידיש און יוס עס, דאס ווייסן, דאס ווייסן. דאס איז געווען אן איבערקערעניש. אן איבערקערעניש, יא. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמאן. ענד דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע אידלייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, באסטן. א דאנק פארן הערן, האט הנאה! איר הערט אן איבערגעחזרטע אודיציע פונעם אידישן קול, ניט אן טעלעפאנירן זייט אזוי גוט. You're hearing a repeat broadcast of the Yiddish Voice, no phone calls please. וועלכע חשוב'ער צוהערער? דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל. דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן. איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זיי צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן. אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזעהן, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידער זעהן. מייק, קענט איר געבן א קורצן אריינפיר צו דער געשיכטע, ווי אזוי איז געקומען דער געדאנק און די פראדוקציע פון מאנגער'ס מגילה אין ישראל אויף דער בינע? אין ישראל זענען מיר, מיר האבן אויפגעפירט צוועלף מוזיקאלישע פארשטעלונגען ווען מיר זענען געקומען קיין ישראל, ווען איך זאג איך מיט מיין משפחה, דער טאטע, די מאמע, מיין שוועסטער, און מיר האבן אויפגעפירט אונזערע מוזיקאלישע אפערעטעס, פארשטעלונגען, זייער פאפולערע, וואס מיין טאטע איז געווען זייער בארימט נאך אין פוילן, די די פארשטעלונגען צום ביישפיל וואס שלום האט האט באמערקט א חתונה אין שטעטל דער קאמעדיאנט אז צוועלף פארשטעלונגען אין א געוויסן טאג איז געקומען צו מיר שמואל בונים וואס איז געווען א געווען א גרויסער רעזשיסאר אין קאמעדי טעאטער צוזאמען מיט יאנקעלע אגמון א פראדיוסער חיים חפר און דן בן אמוץ, גרויסע דיכטער, גרויסע שרייבער, ישראל'דיגע חברה, דן איז דווקא געבוירן געווארן אין רוסלאנד אבער ער איז געווען א צב א, א מאנגערישער שרייבער, און א מכאן גורעוויטש, א פאבלישער, און זיי זענען געקומען און האבן געזאגט אז מיר ווילן אויף. אויפשטעלן די מגילה פון איציק מאנגער אלס א מוזיקאלישע, מיר האבן מאנגער זייער ליב, מיר האבן באשלאסן, מיר האבן גערעדט אויף עברית, און מיר האבן באשלאסן אז מאנגער קען מען נישט, מיר האבן פרובירט, מען קען אים נישט איבערזעצן. חיים חפר וועט שרייבן נערעישאן אויף עברית, אבער מיר ווילן עס אפיר אויף אידיש. און בונים האט שוין אנגעפאנגען צו מאכן פראבע מיט אקטיארן פון הבימה, שמואל רודנסקי, קלאטשקין, שמואליק סעגאל, בארימטע גרויסע קונצלער פון הבימה, און ער האט באשלאסן נאך עטליכע וואכן אז ס'נישט דאס, אז זיי רעדן טאקע אידיש און זיי רעדן א גוטן אידיש פון דערהיים, אבער ס'ליגט זיי נישט אין מויל, פאר דעם דארף מען האבן אידישע אקטיארן, און ער איז געקומען, בונים איז, מען האט אים געבראכט צו זעהן איינע פון אונזערע פארשטעלונגען, און דאס איז יאסעלע בערגמאן. יאָסעלע בערנער איז געווען איינער פֿון די גרעסטע מאָלערס, אַרטיסטן, וואָס מיר האָבן געהאַט, און זײַן טאַטע איז געווען מלך ראַוויטש. און מלך ראַוויטש איז געווען אַ פֿרײַנד פֿון מײַן טאַטן, נאָך פֿון פּוילן. און בנים, יאָסעלע בערנער האָט געזאָגט, בנים, דו ווילסט זען ייִדישע אַקטיאָרן? קום, איך וועל דיר נעמען זען אַ פֿאָרשטעלונג. און ער האָט בנים געבראַכט צו זעהן א פארשטעלונג פון אונזער חתונה שטעטל אין בנין האט אויפגעעפנט די אויגן און ער האט געזאגט דאס זענען די אקטיארן וואס איך דארף האבן, איז זענען געקומען צו מיר און זיי האבן געזאגט איך וואלט מיר ווילן אז איר זאלט מיט טייל נעמען אין די מגילה דו און דיין טאטע דיין מאמע און דיין שוועסטער, בין איך געקומען צום טאטן און דער טאטע האט געזאגט, ביסט משוגע געווארן? ווער גענג שפילן איציק מאנגעל? מיר האבן אזויפיל דערפאלג, שוין צוועלף פארשטעלונגען אלס די משפחה בורשטיין מיט אונזערע מוזיקאלישע פיעסן וואס זענען פאלקסטימליך פארן פאלק. אונזער עולם וועט עס נישט פארשטיין, דאס איז א ליטערארישע זאך און דער טאטע איז געווען קעגן דעם. צום סוף האב איך אים איינגערעדט און איך האב אים געזאגט לאמיר פרובירן וואס קענסטו פארלירן. איז האב מיר אנגעפאנגען מאכן פראבע און מיין שוועסטער האט שוין חתונה געהאט און זי האט נישט געוואלט שפילן האט מען געפינען פערעלע מאגער, א אידישע אקטריסע, און זישע גאלד, א וואונדערבארע אידישער אקטיאר וואס דער טאטע האט נאך געקענט פון פוילן, א קאמיקער זאל שפילן המן הרשע, און דער לעצטער איז געווען א יונגערמאן פון פוילן פון אידא קאמינסקי'ס טעאטער, א נייע אימיגראנט קיין ישראל. מ'האבן געמאכט פראבע און די ערשטע פארשטעלונגען האבן מיר אנגעפאנגען פאר א מאנאט צייט פרובירן אין פארשידענע שטעט, נישט אין תל אביב, אלס יו נאו טרייאוטס, טרייעלס, פריוויו פארשטעלונגען, און די ערשטע פאר פארשטעלונגען זענען געזעסן אין זאל אפשר צען מענטשן. און מיין טאטע איז געקומען צו מיר און האט געזאגט, וואס האסטו געבראכט אויף אונז אן אומגליק? דאס איז נישט פאר אונזער עולם, ווייל דער אידישער עולם איז געקומען און מ'האט באלד פארשטיין אז דאס איז נישט די פארשטעלונג וואס זיי זענען צוגעוואוינט. און דאס איז שוין געווען מיט די מוזיק, מיט דובי זעלצער'ס מוזיק, איא? מיט מוזיק, יא יא, שוין מיט מוזיק, וואונדערבארע מוזיק, אבער, אבער ס'איז געווען א קאמעדיא דעל ארטע, ס'איז געווען א פורים, א פורים שפיל, דאס הייסט, מיר האבן נישט געהאט קיין קאסטיומען, מ'האט נישט געביטן די קאסטיומען, ס'איז נישט געווען קיין דעקאראציע אויף די בינע, ס'איז געווען אפאר פוירהאנגען, און בונים האט עס געשטעלט אלס א קאמעדיא דעל ארטע. אלס א אמת'ע פורים שפיל, דאס הייסט צו בייטן א כאראקטער פון מרדכי צו דעם מלך אחשורוש, האט דער טאטע פאר מרדכי אנגעטון א באולער הוט מיט ברילן, און מיט א בערדעלע, און האט זיך געדארפט שפילן אחשורוש אפאר מינוט שפעטער האט ער דאס אראפגענומען און אפגעטוהן א צילינדער מיט א רויטע נאז. אונזער פובליק האט עס נישט פארשטאנען און מען פלעגט זאגן, וואס בורשטיין קען נישט אריינגיין אין די גארדעראבע און זיך בייטן, ער דארף עס טוהן אויף די בינע, זיי קענען נישט האבן א דעקאראציע אויף איר, און ווי איז די כלה און די מאמע און די יסומה וואס גייט פארלוירן און די חתונה צום סוף, זיי האבן עס נישט פארשטאנען, און מיין טאטע איז געוועזן, ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, און יענקעלע אגבון זל זיך מי ם איז געשטארבן מיט אפאר מאנאט צוריק, ער האט געזאגט צום טאטן, מיסטער בורשטיין, איר פארשטייט נישט, גיט אונז א מאנאט צייט, איר וועט זעהן, איך ווייס וואס וועט פאסירן, גיט אונז א מאן א צייט, האט נישט פאראיבל, האט נישט מורא, לאז מיר מאכן א מאנאט פרובירן איבער די פראווינץ און דאן וועלן מיר עפענען אין תל אביב. און אזוי איז עס טאקע געוועזן, א מאנאט צייט, אונזער פובליקום איז נישט געקומען, ס'זענען געקומען אפאר יו נאו פון עברית טעאטער זעהן, און עברית פובליקום, און גאט זאל, גאט האט געהאלפן אז די ערשטע פארשטעלונג, די פרעמיערע, איז געווען אין יפו, אין חממ, א שוויצבאד אין יפו, און דארט איז געווען ווי מ'פלעגט אויפפירן פארשידענע אריגינעלע פארשטעלונגען, קאמערי פיערערס, און ס'איז טאקע געווען א שוויץ באד, מענטשן זענען געזעסן אויף קליינע בענקעלעך, אפשר הונדערט פֿופֿציק מענטשן זענען אריין, און דאס איז געווען די פרעמיערע אין תל אביב. צומארגנס זענען ארויסגעקומען אזעלכע רעוויוס, אזעלעכע אה איך קען עס אפילו נישט באשרייבן, די רעדאקציעס מעריב, ידיעות אחרונות, הארץ, אלע ישראלדיגע צייטונגען און שרייבער זענען ארויסגעקומען מיט אזעלעכע שירי הלל אז דאס איז די גרעסטע פארשטעלונג וואס איז אמאל געוועזן אין ישראל, נישט נאר אויף אידיש, נאר אויף עברית. און פון דעם מאמענט אן, דעם נעקסטן טאג, איך געדענק מיר זענען געקומען, דאן האבן מיר געשפילט אין יפו די גאנצע צייט, מיר זענען געקומען קיין יפו, און ס'איז אין יפו געווען אויף אביסל א בארג, מ'האט געדארפט ארויפגיין אביסל אויף א בערגעלע, און ס'איז געשטאנען הונדערטער מענטשן, און אפילו דער טאטע פלעגט זאגן אונזער אידעלעך, אונז האבן געפרעגט ווי איז דא דער שוויצבאד, ווי גייט מען דא צום שוויצבאד, פון דעם מאמענט אן האבן מיר געשפילט צו פילע הייזער איבער אַכט הונדערט מאל אין נײַנצן פֿינף און זעכציק, אַכט הונדערט מאל די מגילה אין ישראל אליין, און פון דארטן האט מען אונז געבראכט קיין ארגענטינע, און פון ארגענטינע קיין בראדוועי, און קיין קאנאדע, און די רעסט איז היסטארי. אבער דאס איז געווען אן עקספערימענט וואס מיין טאטע זכרונו לברכה, האט אזוי מורא געהאט אז איך האב דא אים געבראכט אן אומגליק, וואס האסטו געוואלט, מיר זענען געווען אזוי סוקסעספול מיט אונזערע פארשטעלונג, האסט מיר געדארפט ברענגען א ליטערארישע מאנגער? אבער דאס האט דאס איז געווען א היסטארישע באשליסונג ווייל. יא, עס איז דאך געקומען גאלדא מאיר און. ווער איז נישט געקומען? גאלדא און רבין און אפילו משה דיין, ס'איז געווען די פאפולערסטע, און דאן איז געווען דעם זעלביגן יאר איז געווען אן אינטערנאציאנאלע טעאטער קאנגרעס אין ישראל, דעלעגאטן פון איבער די גאנצע וועלט פון טעאטער רעזשיסארן פראדיוסערס און זיי אלע זענען געקומען זעהן אונזער פארשטעלונג און זיי האבן באשלאסן צום סוף אז די מגילה פון איציק מאנגער האבן זיי באשלאסן אלס די בעסטע פארשטעלונג פון דעם קאנגרעס אין ישראל, א אידישע פארשטעלונג.
אפשר קענסטו אונז אביסל דערציילן וועגן דיין קינדהייט, ווייל דו ביסט געווען א קינד פון אַכט יאר, און ווי דו זאגסט זיי האבן געוואנדערט אזוי ווי מאנגער איבער דער וועלט, און מיט די קינדער פארשטייט איר איז מיטגענומען מיט זיך, מיינט עס אז דאס איז געווען א ספעציעלע קינדהייט, נישט קיין אביבות א קינדהייט. דערציילט אונז וועגן דעם, וואו ביסטו געגאנגען אין שול און אזוי ווייטער. נישט נאר א ספעציעלע קינדהייט, א אריגינעלע קינדהייט. איך בין געבוירן, מיין שוועסטער און איך זענען געבוירן אין ניו יארק, און ביז מיר זענען געווען זיבן יאר אלט איז דער טאטע און די מאמע. דאס איז א צווילינג זאל מען וויסן. א צווילינג, יא יא, מיין שוועסטער און איך א צווילינג, און די עלטערן האבן געשפילט אידיש טעאטער איבער דער גאנצער וועלט, זיי האבן געדארפט פארן, זיי האבן געשפילט אין ניו יארק, און דאן אין די יארן איז געוועזן אין ניו יארק ביז די יארן זענען געווען פֿערצן אידישע טעאטערס אין ניו יארק אליין, און ס'איז געווען אידישע טעאטערס אין פילאדעלפיע, אין באסטאן, אין שיקאגא, איבער גאנץ אמעריקע, און זיי האבן געדארפט שפילן און פארן, און מיין שוועסטער און איך זענען געבליבן מיט אונזערע זיידע באבע. זיי האבן אכטונג געגעבן אויף אונז ווען די עלטערן זענען נישט געוועזן. אין נײַנצן צוויי און פֿופֿציק האט דער טאטע געקריגן אן איינלאדונג צוריק צו קומען קיין דרום אמעריקע, קיין ארגענטינע, פאר א סעזאן, ווייל זומער צייט אין אמעריקע, אין ניו יארק, האט מען נישט געשפילט אידיש טעאטער, אבער זומער אין ארגענטינע איז געווען ווינטער, איז אידישע ארטיסטן פלעגן פארן, יעדן זומער פלעגט מען פארן אויף א סעזאן קיין דרום אמעריק, אבער איך און מיין שוועסטער זענען שוין געווען זיבן יאר אלט, און די עלטערן האבן באשלאסן אז זיי ווילן נישט איבערלאזן די קינדער מער, מיר דארפן זיין, א משפחה דארף זיין צוזאמען, און מיר זענען געפארן צוזאמען מיט זיי קיין ארגענטינע. אין ארגענטינע זענען מיר געקומען און מ'האט אונז אריינגעשטעלט אין י ל פרץ שולע, ווייל אין יענע יארן האט מען, דאס איז געווען בלויז עטליכע יאר נאך דעם אויפשטאנד פון מדינת ישראל, אין די אידישע שולן איבער דער וועלט האט מען נישט געלערנט עברית, מיינסטנס האט מען געלערנט אידיש. איז אין בוענאס איירעס האבן מיר געלערנט א האלבן טאג שפאניש און א האלבן טאג אידיש, אזוי האבן האב איך געלערנט אידיש, און און געלערנט אידיש צו שפילן טיאטער, ווען דער טאטע, מיר פלעגן גיין זעהן דעם טאטן מיט דער מאמען אין די פארשטעלונגען, און איך האב געקענט דעם גאנצן רעפערטואר, אלע לידער, און איך האב געקענט זינגען, מיין שוועסטער און איך, און מיר פלעגן אמאל ארויף גיין אויף די בינע אין בוענאס איירעס און מיט זינגען מיט די עלטערן. מיין טאטע נישט געווען קיין נאר האט געזעהן אז דאס פובליקום האט ליב קינדער אויף די בינע און האט ער באשלאסן לאמיר לאמיר שרייבן קליינע ראלן פאר די קינדער זאלן זיי אויך מיט מיטשפּילן, אַז זײ זענען דאָך מיט אונדז. איז אַזױ אָט האָב איך אָנגעפֿאַנגען מײַן קאַריערע, װען איך בין געװען זיבן יאָר אַלט. אין דער פֿרי פֿלעגן מיר גײן אין די שולע, און בײַ נאַכט פֿלעגן מיר אױפֿטרעטן מיט די עלטערן. און פֿון אַרגענטינע זענען מיר געפֿאָרן קיין טשילע, אורוגװאַי, בראַזיל, אין יעדע לאנד האבן מיר געשפילט, כ'האב אויפגעכאפט נייע שפראכן, אין בראזיל פארטוגעזיש, ארגענטינע ספאניש, פון דארט זענען מיר געפארן קיין פאריז, קיין פראנקרייך, און מ'האב געשפילט אידיש טעאטער, זעקס מאנאט אין פאריז האב איך בין איך געגאנגען אין שולע, דארט האב איך געלערנט פראנצויזיש, דערנאך זענען מיר געקומען קיין ישראל אין נײַנצן פֿיר און פֿופֿציק, האב איך בין איך געגאנגען אין שולע געלערנט עברית און מ'האבן געשפילט אידיש טעאטער פאר כמעט צוויי יאר אבער ס'איז אונז נישט געגאנגען גרינג מ'האט נישט געוואלט אידיש טעאטער אין יענע יארן אין ישראל מ'האט אונז געמאכט גרויסע שוועריקייטן און דער טאטע האט באשלאסן נאך א יאר און א האלבס אז מ'וויל אונז נישט זענען מיר צוריק געפארן קיין אמעריקע פון דארט קיין דרום אפריקע מען האט געשפילט אידיש טעאטער אין דרום אפריקע אין נײַנצן זעקס, ניין נײַנצן זיבעציק האבן מיר געבראכט די מגילה קיין דזשאהאניסבורג און קעיפטאון אויך, איז אזוי מיין קאריערע איז געווען אין אידישן טעאטער ביז נײַנצן פֿינף און זעכציק ווען די מגילה, מיר האבן אויפגעפירט די מגילה און ס'איז געקומען זען די מגילה א רעזשיסאר מיטן נאמען ישראל בעקער פון הבימה, און בעקער איז נאך די מלחמה געקומען קיין ישראל און ער איז געווען אן אקטיאר אין הבימה, און צוזאמען מיט מרדכי נבון וואס איז געווען דער אייגנטימער פון אולפני גבע, גבע פילמס, דער סטודיאו אין ישראל, און זיי האבן באשלאסן אויפצופירן א מוזיקאלישע פילם פון צוויי קני לעמל. גאלדפארבנס קני לעמל זענען געקומען זען מיין די מגילה, זיי האבן מיך געזען אין די מגילה און זיי האבן באשלאסן אז זיי ווילן מיר אנגאזשירן איך זאל שפילן ביידע ראלן אין קוני לעמל, און דאס האט פאראנדערט מיין לעבן און מיין קאריערע, ווייל דער פילם איז ארויסגעקומען אין נײַנצן זעקס און זעכציק, און ס'איז געווען דער ערשטער, אויף עברית זיכער, דער ערשטער ישראל'דיגער פילם אין טעקניקאלאר, סינעמעסקאופ, מוזיקאליש, די מוזיק האבן מיר אויפגענומען מיטן ישראל פילהארמאניק, פילהארמאנישן ארקעסטער, און דאס איז געווארן דער גרעסטער סוקסעס אין נײַנצן זעקס און זעכציק איז נישט געווען קיין טעלעוויזיע אין ישראל, ס'איז געווען דריי מיליאן איינוואוינער און אנדערהאלב מיליאן זענען געגאנגען זען קוני לעמל, און דאס האט מיך צומארגנס געמאכט א סטאר, אין ישראל נישט נאר אין אידישן טיאטער נאר אלס א ישראלדיקער אקטיאר און דאס האט געביטן מיין לעבן און מיין קאריערע פון דעמאלסט אן איז ווי איר זאלט נישט גיין און געפינען א ישראלדיקער און זאגן מיין נאמען וועלן זיי זאגן קוני לעמל קוני לעמל בין איך געווארן און מיר האבן דאן געפילמירט ס'איז ארויסגעגעבן נאך צוויי פילמס קונה לעמל אין תל אביב, קונה לעמל אין קיירא, דאן האב איך אנגעפאנגען מיין קאריערע אין ישראל'דיגן פילם, מיר האבן אויפגעפירט א פילם, א וואונדערבארן מוזיקאלישן פילם מיטן נאמען הערשעלע, וועגן א רוסישער אימיגראנט פון רוסלאנד קיין ישראל, איז אזוי איז מיין קאריערע געביטן געווארן פון אידיש, און ליידער האב איך געמוזט איבערלאזן די פאמיליע קאמפאני און אוועקגיין אויף מיין אייגענע קאריערע, ס'איז געווען שווער ווייל איך האב איבערגעלאזט די עלטערן אליין און ס'איז נישט געווען גרינג פאר זיי אנצוגיין אן מיר, אבער דאס איז געווען דער אנפאנג פון מיין אינטערנאציאנאלע קאריערע, און נאכדעם אין. וויקטים אוו יור אוין סוקסעס.
יא. עס איז א לאנגע מעשה, נאכדעם אסאך אסאך זאכן וואס איך האב געטון אין ישראל, דערנאך האב איך געהאט א טעלעוויזיע פראגראם אין האלאנד פאר עטליכע יאר, יא, און פון דארטן בין איך געקומען קיין ניו יארק נאך אסאך יאר אין נײַנצן איין און זעכציק, איין און אַכציק, און כ'האב איבערגענומען א גרויסע בראדוועי מיוזיקל בארנעם, און דאס האט מיך צוריקגעבראכט קיין אמעריקע נאך אזויפיל יאר. אבער ס'איז דא אסאך צו דערציילן. אבער אידיש האב איך נישט איבערגעלאזט ווייל איך גיי צוריק ווי אפט איך קען איך איך טרעט אויף אויף אידיש אין ישראל, איך האב אויפגעטראטן דא מיט דעם די פאלקס בינה צוויי מאל, דערנאך האבן מיר געמאכט אין אין ישראל צוויי פארשטעלונגען מיט די אידיש די אידיש שפיל די אידישע טעאטער אין אין ישראל, איך האב א וואונדערבארע קאנצערט אויפגעפירט מיט יארן צוריק מיט לאה קעניג, לאה און איך, מיר האבן אויסגעפילט היכל התרבות במעין אודיטאריום אין תל אביב מיט א אידישן קאנצערט, אזוי איך האב יעצט אויפגענומען, יעצט געענדיגט אויפגענומען כמעט דרײַסיק לידער פון ווארשאווסקי, פון מארק ווארשאווסקי, וואס מיר האבן אנטדעקט און איך האב זיי אויפגענומען אלס נייע לידער, און מיר גייען דאס ארויסגעבן אין אפאר וואכן, וואונדערבארע לידער פון ווארשאווסקי וואס האט געשריבן אי די מוזיק אי די ווערטער, און אסאך פון די לידער האט מען נאך קיינמאל נישט געהערט, איז איך גיי און יעצט האבן מיר געמאכט די מגילה, איך פרוביר וואס מער אז מענטשן איבער דער וועלט, מען לערנט אידיש אין אוניווערסיטעטן איבער דער גאנצער וועלט, אבער איך, מיין ציל איז מען זאל נישט פארגעסן, מען זאל נאך קענען הערן ווי אידיש קלינגט צום אויער פון פון מענטשן וואס קומען פון די ווארצלען פון אידיש, ס'איז דא אסאך די קלעזמער יו נאו וואס איז געווען זייער געווארן פאפולער, אבער מיר מיר הארט עס וואס אסאך פון די מענטשן קומען צוריק צו אידיש אבער זיי ווייסט זיי קענען נישט זיי ווייסן נישט ווי אידיש דארף קלינגען ס'איז זיי פרעמד און דאס איז מיין ציל אז מענטשן זאלן מיך קענען הערן, איך פיל אז איך בין דער איינער פון די לעצטע רינגלעך אין דעם קעט, דעם גאלדענעם קעט פון די אידישע אקטיארן פון אמאל, און איך זאל נאך קענען דאס איבערגעבן צו דעם פובליקום און צו די יונגע מענטשן היינטיג היינטיגס טאג, איך בין געוועזן דארט, פאר מיר איז עס נישט היסטאריע, איך האב עס איבערגעלעבט אלס א קינד, און די אלע גרויסע ארטיסטן זענען געווען משפחה צו מיר, איך האב אפילו געהאט דעם כבוד צו שפילן מיט מאריס שווארץ, איז איך האב אסאך געלערנט פון שווארצן, איז איך האף דאס יענע נאך אסאך יארן הלוואי איך זאל קענען יעדעס מאל צוריק קומען, איך טוה אסאך יעצט דא אין אמעריקע, איך רעזשיסיר, כ'האב רעזשיסירט א ישראלדיגע פילם וועגן די זעקס טעגיגע מלחמה וואס איז געווארן זייער פאפולער איבער דער גאנצער וועלט, אזימוט, אבער פאר מיר אידיש איז זייער זייער וויכטיג, איך מוז איך מוז דאס נאך

און מיט דעם האבן מיר פארענדיגט דעם ערשטן טייל פונעם אינטערוויו מיט מייק בורשטיין, און דעם המשך וועלן מיר הערן איבער אַכט טאג מיטוואך דעם דריטן מארץ. איך וויל באדאנקען מייק בורשטיין פאר דעם לענגערן אינטערוויו, ווי אויך מיינע מיטבאטייליגטע אין פראגראם דוד בראון און שלום בענפעלד. און איצט הערט א קורצן אנאנס פון קאליא בורדולין פונעם ניו יארקער ארבעטער רינג, און ביים סוף

ליטעראַטור, געשיכטע, מוזיק, מיר לייגן פֿאָר דרײַ און פֿופֿציק קלאַסן, פֿאַר די אָנהייבערס, מיטעלע, אַוואַנסירטע סטודענטן, ווי אויך עטלעכע וואַרשטאַטן פֿאַר קלעזמער-מוזיק און ייִדיש-ליד. צווישן אונזערע אנערקענטע און חשוב'ע לערער זענען דוד כץ פון וועילס, יצחק ניווארסקי פון פראנקרייך, אברהם ליכטענבוים פון ארגענטינע, גענאדי עסטרייך פון ענגלאנד, דעניעל קאהן פון דייטשלאנד, און אסאך היגע אמעריקאנער לערערס, שבע זוכער, מירי קאראל, דוד בראון, און נאך און נאך. עס פרייט מיך זייער אייך צו זאגן אז דעם סעמעסטער האבן מיר שוין ארום פֿיר הונדערט אַכציק סטודענטן וואס האבן זיך פארשריבן אויף פריערדערמאנטע קלאסן און